Jekk ma tridx twieġeb tweġibx. Inti qed, jien qed nistaqsik fuq l-affarijiet li jsiru f'xi parroċċi fil-ħruġ tal-istatwa. Xi parroċċi. Issa, il-problema ta' dan id-dokument kollu hija li kulħadd intefa' f'borma waħda. U flok badnat individwali, irranġajna fejem individwali kif sar fil-passat. Fil-passat, Monsignor, taf li kien hemm festi li kellhom problemi fil-passat qagħdu madwar mejda u rranġawhom u ħa nsemmihom hawnhekk għax naf li mhux se jieħdu fastidju. Ħalaxaq kien isemmih kulħadd, kulħadd iżeffen il-ħalaxaq fin-nofs. Meta qagħdu bil-qeda madwar mejda u ftehmu għamlu kif jgħid il-Malti qatgħu l-għaġ bil-perżuta ta' kulħadd għax illum jagħmlu tnejn mill-aħjar festi li għandna Malta u eżemplari. Allura x'ma nagħmlu festa l-oħra.
Biex tkun iżjed eżatt, wara li l-Knisja u l-Pulizija ħadet passi dixxiplinari. Anka min jorganizza l-festa ħa ħsieb li jirranġa l-affarijiet.
Wara li l-Pulizija u l-Knisja ħadu passi dixxiplinari li hawnhekk meta jfettlilna ngħidu m'għandniex dritt noħduhom bħala Knisja. Imbagħad iva poġġew bil-qiegħda u jiena semmejthom ukoll anke fis-seminar li għamilna tal-każini f'Jannar li għadda li għamlu ftehim tajjeb ħafna. Bordieri it-tajjeb naf u nara, imma imma imma trid tkun fair, trid tkun fair u tagħti kredit u tagħti kredit il min għandu kredit, trid tkun fair u tagħti kredit il min għandu kredit. It-tajjeb ma sarx waħdu. It-tajjeb anke l-Knisja, anke l-Knisja. Mela trid tagħti kredit il min għandu kredit. Mela allura aħna nirritaw x'dak li sar dakinhar. U fejn hemm il-problemi nsolvuhom każ individwali. Jekk tgħid jekk tgħid li tfajna ma tfajna l-ħadd b'orma waħda. Jiġifieri id-dokument id-dokument għandu diversi distinzjonijiet. Hemm il-festi titulari, hemm il-festi sekondarji, hemm festi oħra, hemm parroċċi fejn għandhom daw il-festi u parroċċi fejn m'għandhomx daw il-festi. U l-imġiba tad-dokument lejn daw id-distinzjonijiet hija differenti. Ok, is-senjur ta' wara. Żommu fil-qosor, għidilna. Mela, insellmilkom.
Jiena ħaġa waħda rrid nitkellem għalkemm ġifieri ħankompli niżvela f'aktar fuq diversi punti illi għal kontra ta' dak li qalu ċertu esponenti tal-Kurja li il-festi huma tal-Kurja, ċoħe huma tal-Knisja, jiena hawnhekk nirribattija espliċitament u ngħid il-festi huma tal-poplu. U rridu nitkellmu fuq diversi punti. L-ewwel nies il-poplu ilu jiċċelebra l-festi minn żmien primordjali. Jiġifieri li issa tiġi l-Knisja u tgħid li festi huma tiegħi u niddetta dak li qed isir barra jiena qiegħda tkun assolutament arroganti. X'qed ngħid? Il-festi Kattoliċi tathom il-libsa il-Knisja Kattolika, però l-poplu kien ilu jiċċelebra fuq barra. Alright? Issa b'dan il-mod hekk il-Knisja ħa tipprova trażżan il-poplu b'kif jimmanifesta ruħu qiegħda tmur kontra l-antropoloġija u l-espressjoni ġenerali tal-poplu. U x'qed ngħid hawnhekk? Għalkemm il-festi huma tal-poplu għal għaliex jorganizzahom il-poplu, jiffinanzjahom il-poplu u jimmanifestahom il-poplu, il-Knisja b'liema mod tiġi tajt il-festi huma tagħha. It-tieni ħaġa, Ħadd pjaċir li Monsinju beda jsemmi fuq il-Knisa, xirrid hawnhekk irid iqajjem punt. U f'dal pajjiż irid iqum punt importanti li l-knejjes huma tal-Knisa, mhuwa xejn. Il-knejjes huma tal-poplu, il għaliex tal artaljom il-poplu, ħalas għalihom il-poplu, u dekorahom il-poplu.
Għalek, għalek, għalek, Meta wieħed jitkellem ma' diversi benefatturi, u int tkellimt ma' ħafna benefatturi hawn Malta, iħossuhom litteralment ittradut min-naħa tal-Knisja, meta taqbad pereżempju bi ċoġġett sagru, alright, jew inkella anke l-istatwa nnifisha, u tikkapparrahha u thedded lill-poplu ma toħroġulux fil-festa, u taqtagħlu l-affarijiet. Qiegħda tmur kontra, kontra dawk qiegħda tmur kontra, kontra dawk l-eluf ta' benefatturi, Tul is-sekli kollha li ilhom isostnu l-Knisja, wara li sostnuha finanzjarjament u ssapportawha finanzjarjament, qiegħda tmur kontra issa u thedded lill-poplu b'dawn it-teżori li ħaddieħor iddona. Mela Mons. Qed jgħidlek dawn huma tan-nies, ħallsu għalihom in-nies, x'ħin daħal il-Knisja? Jiena nixtieq naf fejn nagħmlu diskors bħal dan ħlief fuq dil-ħaġa li qamet issa. Għaliex dak kollu li hu tal-poplu huwa f'idej xi awtorità li tieħu ħsiebu. U daw il-benefatturi Volieri afdawhom f'idej il-Knisja biex tieħu ħsiebhom. Aħna qed nitkellmu fuq il-festi fil-ġimgħa tal-festa reliġjuża. Issa jekk festa reliġjuża mhix f'idejn il-Knisja, ma nafx. Nerġa' ngħid, din mhux xi ħaġa ġdida, ma nafx kif qbadtu magħha għax ħareġ dan id-dokument. Fis-sena 2000 ħriġna stqarrija għall-istampa fejn fakkarna li l-Knisja hija kompetenti fuq il-festi ta' ġewwa u ta' barra fis-sena 2000. U ħadd ma qam vodri aħna qed nirrepetu dak li hemm fis-sena 2000, fis-sena 2002, fis-sena 2004, le mhux veru ma tgħidlix. Mhux vera ma tgħidlix. Mhux vera ma tgħidlix. Ħa ngħidlek.
Is-senti għax jiena ħadd ma jattakkani baxx baxx, jien ħa ngħidlek, jiena Le, mhux qed nattakka jiena baxx baxx. fhimtek, ħa ngħidlek, ħa nifhimtek, għax jiena jiena nifhem. Inti qed illi l-affarijiet tal-poplu hemm il- hemm il-gvern u hemm il-Knisja, veru, biex tieħu ħsiebhom imma B'di, fl-2000 ħriġna direttivi biex il-festi jsiru sewwa. Ma kien hemm l-ebda direttiva li l-vara ma tistax toħroġ fuq is-suntier. Mhux fuq dik qed nitkellem. Fuq l-armar ma kien hemm xejn. Mhux fuq dik qed nitkellem.
Le, le, fuq kollox. Aħna għedna, tgħidlix fl-annu 2000 ma kienx hemm dawn l-affarijiet. Da beda l-inkwiet. Issa, bda l-inkwiet, mhux għal għaliex qed ngħidu l-ħabba l-festi. Pereżempju, ħa nieħdu bil-fors aħna, inti ma tistax lili tibgħatli kappillan Illi lili l-aħħar xahar tal-festa irrid ngħaddi Malterju għax nirranġa ħaġa u jkissilli oħra. Ma jistax ikun jiena illi jiena jien bħala membru irrid immur bil-fond kemm u l-għalti so, per eżempju, Monsin, skoda xej, Monsin. Le, le, ser, Monsin, ju, per eżempju, il-Papa ħareċ għoddi, sa' l-Papa net li dan. Illi min irid il-funzjonijiet isiru bil-Latin jew kif kienu, jekk ma jasalx mal-kappillan jew mal-isqof jista' jikteb barra. Aħna għamilniha s-Soċjetà, xorta ma ħadniex risposta minn Malta s'issa. Ok, mela trid tikkummenta fuq din? Ma nikkummentax, m'għandhiex x'taqsam mal-festa. Le, le, askolta xejn, ippermettili, għandha x'taqsam mal-festa? Il-għaliex aħna il-quddiesa u l-affarijiet ridnihom isiru Bir-rejt tredentejn li l-mruma tatna dak l-affarijiet, ħalek ma mandex mela festa l-vara biss, mela festa l-armar barra barra biss, il-festa hija kollox. Il-festa ġewwa barra biex taqgħadhom li jkunu flimkien. Mela jiena kont qed nitkellem Peppa xirdu nkunu fe. Jiena kont qed nitkellem fuq li qed jingħad li il-festa mhijiex kompetenza tal-Knisja. F'Ġunju tas-sena 2000 ħriġna stqarrija għall-istampa biex infakkru, mhux minn dakinhar, li l-festi huma kompetenza tal-Knisja. U dan għax kien hemm xi ħadd, awtorità oħra li mhix il-Knisja, li qalet li hija kompetenti hi. Fis-sena 2000, f'Ġunju tas-sena 2000. Ok, magħna hawnhekk għandna xi ħadd li jiġi minn kappillan, għax qed issemmu ħafna l-kappillani. Għandna magħna Jekk qed nara għax hawnhekk hawn ħafna nies. Is-Sinjur qed tistgħu ittuh il-mikrofon. Mela, dana jiġi in-neputi ta' Dun Vinċenz Balzan. Nilqaħ magħna. Però qabel ħanna naraw daqsxejn minu dan Dun Vinċenz Balzan, ħanna naraw daqsxejn. Mela, sa dan it-tant infakkarkom kif tkun magħna fis-sala ċemplu n-natu 249 trasport xejn minn kull imkien. Nant il-para mawtur membri u parti minn James Caterers. Mela ħanna raw daqsxejn minn kien dan.
Dan Dun Vincenz. Dun Vincenz iqaddes għall-ewwel darba f'April tal-1968. Dun Vincenz jagħmel 18-il sena bħala kappellan f'żewġ tirħula u serva wkoll bħala kanonku f'Bormla. Bħala kappillan, kien jinkwieta ħafna bil-piki li kien hemm bejn in-nies fil-festa. Inkwieta tant li fil-5 ta' Ottubru 1988 il-qalb ta' Dun Vinċenz ma ferħitx iżjed u din id-darba ma jeħlisix. Dun Vinċenz kellu biss 45 sena. Dun Vinċenz, ħafna jqisuh bħala vittma tal-festi. Dan Dun Vinċenz ma' Stefan, in-neputi tiegħu. Illum Stefan qiegħed hawn magħna f'Xarabak.
Ok, mela, mela, dan issa, għaxet issemmu kappillan li jisifer u kappillan li ma jagħtix kas, dana kappillan illi fi 45 sena bl-inkwiet miet. Miet da ġifiri issa, għajdinna da xej, Stefan. Mela, l-għonet Għalija kien ifisser ħabib, kien ifisser ehm, punt ta' referenza, kien il-bniedem li, li kont niċċajta miegħu fuq futbol, ehm, jekk mort tajjeb f'eżami għandu l-ewwel, kien, kien ħabib, kien kollox. Ok, x'kien ma x'kien jinkweta, ħajdilna, x'kien Ehm, jiġri?
il-problema li għamel għamel 18-il sena.
Ehm,